Joël. An.
Ech hunn am Kader vun eisem haitegen Thema missen un e Film denken, deen en op Netflix kucke konnt d'lescht Joer, also en ass d'lescht Joer erauskomm, an deen heescht I'm Thinking of Ending Things. Hues de dee gesinn? Nee. Okay, dat ass jo scho mol. Déck onpraktesch. En ass sauinteressant, also du muss en net gesinn hunn, fir dass du verstees, op wat ech eraus wëll. Also den Titel seet et jo schonn, et ass eng Persoun, déi sech iwwerleet, eppes ze beennegen. An dësem Fall geet et ëm eng Relatioun, déi se ugefaangen huet viru Kuerzem. An et ass en Charlie Kaufman-Film, deen huet zimmlech vill surreal, speziell Filmer gemaach, wou et och oft ëm. Relatiounen, zwëschemënschlech Bezéiunge, Sex an de pure Wahnsinn geet. An et ass eebe witzeg, well déi Persoun, also den Haaptpersonnage, einfach annerhallef Stonn doriwwer nodenkt, wéi, wéi se déi Saach elo zu Enn bréngt. Ech menge mir wäerte elo haut net annerhallef Stonn brauchen, mee et geet effektiv als Uewersujet ëm wat? Also wann ech dat richteg verstanen hu wëlls du elo Schluss maachen? Mat der Staffel op alle Fall, jo. Dat hei ass méi wéi Sex. Mir schwätzen all zweet Woch iwwer en anert Thema zu Sexualitéit. Vu wéi de Kierper funktionéiert, iwwer Bezéiungen, bis hin zu Sexpraktiken.
Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. Also ech wëll net Schluss mat dir maachen, mee ech fannen Schluss maachen. Saachen beennegen, ophalen, also déi ganz Verben, déi an dee Kontext erapassen, déi passe lo net nëmmen zum Schluss vun der Staffel, mee déi passen och bei ganz vill Sujeten, déi mer dat ganzt Joer elo traitéiert hunn. An dofir wéilt ech dat effektiv maachen. Also ech wollt mol kucken, op wéi vill verschieden Aart a Weisen een déi Termen do interpretéiere kann. Fält dir dann dozou lo mol schonn op Anhieb eppes an. Also ech mengen dat éischt, an dat hues de jo elo och ugeschwat an der Intro mat deem Film, dat ass effektiv Schluss maachen an enger romantescher Bezéiung, wat mengen ech eng vun deene schwieregste Saachen ass, déi een a sou Bezéiunge ka maachen oder eben e Schrëtt ass, dee fir all Bedeelegter net immens flott ass a mat ville Schwieregkeete behaftet ass. Kann een do vun Type vu Schlussmacher a Schlussmacherinne schwätzen? A bass du éischter deen, deen et kuerz a bündeg ugeet, oder dauert et éischter méi laang? Ech mengen, et ass jo ëmmer e Prozess. Also ech mengen net, datt een, oder op d'mannst sollt een dat net maachen, datt een déi éischt Kéier, wou een dat sech denkt, esou, oh vläicht sollt een dat Leite beenden, datt een dat dann direkt mécht, mee datt sech dat jo, datt dat meeschtens eng Entscheedung ass, déi iwwer länger Zäit erureift. An ech hunn do bei mir effektiv kee Muster festgestallt. Also ech mengen, do ginn et ganz, dat hänkt ëmmer ganz vun der Persoun of. Ech war awer, mengen ech, och net ganz oft déi Persoun, déi dat ageleet huet, mee éischter déi Persoun, mat där Schluss gemaach ginn ass. Oder heiansdo kënnt ee da jo och gemeinsam mhm. drop, dat een irgendwie feststellt, okay, dat huet sech irgendwie geännert, wéi mir zuenee stinn, wéi mir mateneen ëmginn. Vläicht ass et besser, mir beenden des romantesch Bezéiung an ginn iwwer an eng aner Form vun Bezéiung, zum Beispill eng frëndschaftléch. wou sech dann am Endeffekt net immens vill ännert, well een am Fong schonn op deem Status quo ass an deem just dann en neit Wuert gëtt. Mä dat ass awer vläicht net dat, wat wat ee meeschtens ënner Schlussmaache versteet. An dat ka jo vu ganz frëndlech a friddlech bis zu relativ hefteg mat a mat vill Sträit verbonnen sinn. stattfannen. Et gi jo och, also et gi, du sos et gëtt verschidde Leit oder Zorte vu Leit, déi wéi se Schluss maachen. Et gëtt och verschidde Manéiere fir Schluss ze maachen. Also dat engt vun deenen, wat een, wat jo ganz verpönt ass, ass souzesoen per SMS oder per E-Mail oder einfach esou per Textnoricht Schluss ze maachen, wou dann déi aner Persoun net vill Méiglechkeet méi huet fir ze reagéieren. Ech mengen do hänkt et awer och e bësse vun der Situatioun of, wisou Schluss gemeet gëtt. Ech ka mer sécher Situatioune virstellen, wou dat einfach fir déi Persoun, déi Schluss mécht, déi sécherst Method ass, fir einfach Schluss ze man, fir ze soen, hei, ech schreiwen der elo eng Noriicht an et ass eriwwer an ech wëll kee Kontakt méi mat der an et ass elo fäerdeg. Mee wann een dat, wann een net a sou enger Situatioun ass, wou effektiv Gefor ass oder wou et, wou ee vläicht awer na wëll mat där Persoun eppes ze dinn hunn, da bitt et sech, mengen ech, wierklech ëmmer un, e perséinlecht Gespréich ze sichen, sief et elo iwwer Videochat, falls et net anescht geet, oder wierklech mat där aner Persoun vis-à-vis. Jo, do denken ech un eng Folleg, déi s du mam Kelly opgehueles. Do hutt der jo och iwwer Forme vun Unzéiung geschwat an iwwer déi verschidde Variante wéi ee mateneen kann ëmgoen. An d'Kelly hat do relativ interessant eben och gesot, dass ee zesumme ka komme fir dat ofschléissend Gespréich effektiv zu fir ze soen, mir ronnen dat of. An dat anert Extrem dovunner ass jo dat sougenanntent Ghosting. Dat heescht, et kënnt zu engem Enn an eigentlech schwätzt een awer guer net méi mateneen, mee de Kontakt gëtt vun engem Moment op deen anere vun op d'mannst enger Persoun ofgebrach an dann ass Funkstille. Dat ass zum Beispill eppes, wat ech ni ausgehalen hunn. Ech fannen dat insupportabel an ech fannen dat och extrem. Respektlos, also deen aneren einfach esou stoen ze loossen. Dat ass jo scho kee witzege Cliffhanger méi, wéi een dat esou aus Serië kennt, mee dat ass wierklech einfach just nach e Vide oder Vakuum entstoe loossen. Ech perséinlech fannen dat net esou ok an ech fannen, dass een op d'mannst deen ee Saz da kann erausbréngen, nämlech, Ech wëll dat ebe lo net méi. Wat ech bei mir elo iwwerluet hunn, wat mer opgefall ass, dat ass, ech si esou een,

ob s de net awer nach iergendwéi eppes häss kënne maachen, ob ee sech net awer nach hätt kënnen anescht verhalen a sou weider. An duerfir ass bei mir also ee roude Fuedem, well bei mir gëtt et effektiv e Muster, dass ech, dass sech vill Saachen immens laang gezunn hunn. an all deene Joren. Also dass ech, dass de dann awer erëm op, erëm op en een zougaange bass, dass de awer erëm probéiert hues, verschidde Varianten duerchzespillen. An et gouf Leit, bei deenen huet sech dat gelount an et goufe Situatiounen, déi goufen nach méi toxesch doduerch, dass d'Grenz einfach net wierklech gesat war. Wat ech dech nach froe wollt, wat mir opgefall ass bei menger längster Relatioun, déi ech bis elo hat, dat ass, Et mengt een ëmmer, beim Schluss maache wär, wären zwou, zwou Persoune concernéiert, also dass du mat enger Schluss méchs oder dass eng mat där anerer Schluss mécht. Oder du kanns dat jo dann effektiv och am Konsens maachen. Mee wat mir opgefall ass, dat ass. Et ass och e bëssen e Schluss maache mat dir selwer, fannen ech, oder mat där Versioun vu Mënsch, déi s du bis dohinner waars, Verstees du, wat ech mengen? Ja, ja. An ech mengen, dat ass eppes, wat Trennungen oft ganz schwéier mécht, also grad fir déi Persoun, mat där Schluss gemeet gëtt, ähm, well ee jo e Selbstbild vu sech huet a well ee sech vläicht och nach net esou laang un dat Selbstbild gewinnt huet vun, ech sinn an enger Bezéiung mat X an ech sinn där hire Partner, där hir Partnerin. An dann hält dat heiansdo jo vun engem Moment op deen aneren op an dann ass een esou an esou engem Vide an da muss een fir d'éischt mol erëm léieren, wéi een dann eng eenzel Persoun ass. Also heiansdo ass ee jo, grad wann ee vläicht zesumme wunnt oder wann een immens vill Kontakt huet, dann ass déi aner Persoun bësse sou een Deel vun engem ginn oder et ass een einfach esou an deen äh, Pärchenmodus äh, gerutscht, mhm. wo en dann deelweis och schon vun wir schwätzt an nëmi vun äh, vun sech selber also äh, dat den dat kennt dir jo dat koppelen a bemol dann oder Leiit äh, akoppelen a bemol just nach an der äh, an der Mehrzahl vun vu sech selber schwätze, well de Partner d'Partnerin immer mat gemengt ass an Déi Upassung, déi Réck, dee Réckfall op, op dat Elengsinn, dat ass eppes, wat, mengen ech, immens schwéier ass. Also deelweis ass dat wahrscheinlech méi schwéier wéi esou einfach de Verloscht vun där anerer Persoun, well een dann op eemol erëm ganz eleng ass mat senge Gedanken an net eng Persoun huet, un déi een quasi alles e bëssen oflagere kann, mat där een alles esou beschwätze kann an dann emol erëm mat sech selwer eens gi muss. An natierlech, wann ee, wann ee Schluss mécht, dann ass dat jo zwar e bewosste Choix, datt een net méi wëll mat där Persoun zesumme sinn, mee et muss ee sech dann awer erëm domadder offannen, datt een net net déi Persoun huet an net déi dauernd op déi geeschteg Kapazitéiten oder emotional Kapazitéite vun där Persoun zeréckgräife kann. An ech hunn dat och an Trennunge gemierkt, datt dat vu Leit, déi zwar Schluss gemeet hunn, déi dat awer dann esou weiderféiere wollten, also déi engem quasi dann awer déi ganzen Zäit geschriwwen hunn an, an engem alles esou gezielt hunn, an wou ech dann op eemol och gesot hunn, hei dat do, dat do geet net, ech, ech brauch einfach bëssen eng Paus, ech brauch bëssen eng, en, en Ofstand, fir emol erëm mat mer selwer eens ze ginn a fir mech erëm selwer ze fannen a mech erëm bëssen esou ze kalibréieren, souzesoen, iert ech da erëm kann een, een Kontakt mat der weiderféieren. Ech weess net, hues hues du och esou Pausen erlieft am am Kontakt no Trennungen? Ech hätt mer gewënscht, ech hätt mer déi Paus bei der längster Relatioun selwer zougestanen, mee ech mengen, datt ech deemools ganz vill Saache grondsätzlech nach net net ganz begraff hat. Also ech muss soen, ech fannen et immens schéin, also sief dat elo a Frëndschaften, sief dat an oppene Bezéiungen, sief dat a monogane, monogame Bezéiungen. Ech fannen et schéin, wat Mënschen anenee mobiliséiere kënnen. Mir prägen eis géigesäiteg an et ass einfach ganz flott, wat Leit fir Knäppecher bei dir drécke kënnen. An zwar net nëmme sexuell, mee och einfach wat deng Interessen ubelaangt, déi dat erweideren, déi vläit Talenter an dir entdecken, déi s du net kannt hues a sou weider a sou fort. A meng éischt laang Relatioun huet do a mir eben och ganz vill mobiliséiert an ech hu Saachen u mir selwer kennegeléiert. An dat war eng mega spannend Zäit. An obwuel ech selwer zum Schluss vun där Relatioun wosst, hei, mir kënnen nëmme sou zesumme liewen, wéi mer dat elo maachen an et deet net gutt an ech wosst och, dass Trennung wichteg wär an iwwerliewenswichteg fir eis zwee, souzesoen, mengen ech, dass ech bal zwee Joer oder dräi Joer gebraucht hunn, fir all Saachen am Nachhinein ausenaner ze differenzéieren a fir och ze mierken, dass dat, wat a mir mobiliséiert gouf, dat war jo trotzdem a mir dran an dat konnt ech jo anescht weider verwenden an dat konnt konnt ech am Austausch mat neie Leit och erëm maachen. Mee et war ganz kuerz esou, ech hunn d'Wuert schonn eng Kéier am Podcast genotzt, esou eng Identitéetsamputatioun, an dat sinn déi Momenter, wou s de mierks, dass de immens oppasse muss, wéi identitéetsstëftend eng Relatioun ass. Well natierlech kanns du mat Mënsche wuessen, mee du muss ëmmer och bei dir bleiwen an en eenzele Mënsch bleiwen. Dat war ech natierlech dee Moment, mee ech hunn trotzdem an där Trennung bemol gemierkt, wéi do nach Saache matenee verzahnt waren, déi ech du ganz lues hu missen auseneenzaanen. An haut, wa Leit esou Saachen erliewe bei hiren Trennungen, da soen ech ëmmer, Looss der Zäit. An ech denken ëmmer, wann ech anere Leit soe Looss der Zäit, ma um Gottes Wëllen, ech weess och, dass dat schwéier ass an dass ech dat och laang net hikritt hunn. Wat mer iwwregens als kleng Umierkung nach elo net direkt ugeschwat hu well et scho grouss ofgedeckt gouf vum Kelly a vum Tessy, dat ass e sougenannten Frëndschaftsschluss maachen. Dat ass nach ëmmer, fannen ech, eng ganz interessant Folleg aus där aler Staffel, déi kënnt der gär nach eng Kéier lauschtere goen. Jo, dat ass aus der zweeter Staffel, d'Episod Nummer 51, fir Leit, déi déi direkt wëlle fanne De goen. Podcast-Streber, dee cool, dat ass e schéinen Titel.
Ehm, ech wollt elo nach bëssen, wa mer awer nach bei, bei Bezéiunge bleiwen, ech hu elo oft Trennung gesot an am Fong ass de Motto jo awer Ofschloss an ech fannen dat am Fong och bëssen en Ënnerscheed, well Et trennt een sech an dann muss een awer iergendwéi probéieren en Ofschloss ze fannen an da stellt sech bei mir bëssen d'Fro, also engersäits stellt een sech dann zu zwee oder zu dräi oder zu wéivill een eben wär an der Bezéiung, d'Fro wat fir een Ëmgang wëlle mir lo dono an da stellt sech bei mir eben d'Fro wann wann eng Persoun eben seet ech wëll guer kee Kontakt méi mat dir hunn an ee vläicht och ghost, doriwwer hu mer jo lo schonn dat ugeschwat, dann ass et jo esou, datt et fir op d'mannst eng Persoun kee richtegen Ofschloss gëtt. Also dann, da fillt sech dat e bëssen onronnt un an huet een vläicht einfach d'Gefill, ok, ech hätt nach gäre Saache gesot an ech, ech kann déi déi elo awer net méi soen. Also virun allem, wann een, wann eng Persoun eng Grenz setzt an et wëll een déi aus, aus gudde Grënn net verletzen, dann bon kann een zwar sech dat fir sech selwer opschreiwen, heiansdo hëlleft dat och ganz vill, wann een einfach e Bréif oder eng Mail oder eng SMS un eng Persoun formuléiert an se dann net ofschéckt, mee einfach läscht, mee dann huet een et enker geschriwwen. Mee an awer, du hues elo och scho gezielt, et huet dauert heiansdo Jore bis een dat wierklech erëm ausdifferenzéiert huet a bis ee sech selwer erëm fonnt huet An fir mech selwer muss ech soen, datt et jo op d'mannst eng esou eng Situatioun gouf, wou, wou den Ofschloss zwar do war, mee et, et war awer kee richteg ronnen Ofschloss an iergendwann ass de Kontakt dann awer esou, trotz sech géigesäiteg verspriechen, mir bleiwen iergendwéi a Kontakt, komplett ofgebrach. An, an datt ee quasi esou dann awer mat esou enger Konfliktsituatioun e bëssen eleng bliwwen An do hunn ech fir mech gemierkt, datt et dann immens schwéier ass, fir esou de Fridde mat sech selwer ze fannen an de Fridde mat där Situatioun ze fannen. An do hunn ech och gemierkt, an dat hunn ech elo viru Kuerzem gemierkt, obwuel déi Situatioun wierklech schonn länger Zäit eriwwer ass, datt heiansdo no Joren nach erëm Saachen opkommen an een einfach mierkt, okay, do si Konflikter, déi déi einfach ni ausgeschwat gi sinn, wou een einfach ni een Ofschloss fonnt huet. An jo, dat ass net ëmmer méiglech, also och fir déi Persoun, déi Schluss mécht, fir dat ze maachen, well dat ass jo och emotional Aarbecht, déi een da muss erasteeche fir eng Persoun, déi een net méi gär huet oder mat där ee vläicht e Konflikt huet. An, an awer ass et iergendwou wichteg, denken ech mer, also dat ass, mengen ech, eng ganz schwéier Aufgab an do, mengen ech, soll ee sech dann och keng Illusioune maachen, wann een an enger Trennungssituatioun ass, dat ee vläicht nach Joren duerno u Saachen ze knaen huet. Ech fannen et och okay wéinst enger Trennung, op mannst eng Zäitchen an eng Therapie ze goen. Also ech fannen souwisou ok sech professionell Hëllef ze huelen, mee ech hunn mat ville Leit a leschter Zäit geschwat déi soten hei fir dat auseneen ze sortéieren war et mir wichteg dat fir eng Zäit an Usproch ze huelen an d'Leit mengen, also et gëtt jo leider Gottes nach ëmmer esou een, Esou eng Opfaassung, dass do eppes extrem Traumatiséierendes muss erlieft hunn, fir dass et dann esou déi Legitimatioun gëtt, bei e Psychiater oder eng Psychologin oder esou ze goen. An dat ass jo totale Bullshit, well wann s du eppes fir dech erlieft hues, wat fir dech hefteg war a wat s du kläre wëlls a wou s du méi gesond oder anescht domadder wëlls ëmgoen, dann ass dat do och okay. An et ass virun allem och wichteg, grad du kanns sou vill Frëndeskreeser hu wéi s de wëlls, déi fir dech wëllen do sinn. A heiansdo ass et och e frëndschaftlechen Akt ze soen, hei ech outsourcen dat elo, erklären dat och nach zuerch anescht. An ech hu laang gebraucht fir ze akzeptéieren, dass et Gespréicher ginn, déi ni méi stattfanne wäerden. An da muss de der iergendwann en Auswee sichen a soen, okay, maan ech dat elo mat mer selwer a wéi maachen ech et? Mee et däerf ee sech effektiv, wéi s du sees, net erwaarden, oder et kann ee sech net ëmmer erwaarden, datt et do iergendwéi eng Limitt gëtt, wou et iergendwann net méi wéi deet. Dat kënnen effektiv och Saache sinn, déi ee mat begleeden an dann och doduerch mat prägen. Mee et ass een doduerch net manner wäert, dass dat ee beschäftegt. Ech mengen, dat ass och wichteg ze soen. Et kann een aus deene Saachen hoffentlech meeschtens Saachen iwwert sech selwer léieren an eeben och léieren, wou déi eege Limitte sinn a wat einfach Verhalensweise si vun anere Persounen, déi een net aushält oder déi engem net gutt doen. An dat kann dann a hoffentlech neie Bezéiungen immens wäertvoll sinn, dat een deen Erfahrungsschatz schonn huet an do einfach Feeler, déi ee vläicht och selwer gemeet huet, dann net méi muss maachen. Dat ass mannst eppes, wat ech an leschter Zäit zimmlech vill geléiert hunn. Mir ass nach eppes agefall, wa mer elo vu Schluss maachen, ophalen, beennegen schwätzen. Hues du schonn iergendwann eng Kéier mat dir selwer Schluss gemaach oder dir souzesoe gesot, Hei, ech hunn elo no Mustere funktionéiert, geduecht, gehandelt, hunn emotional reagéiert, An ech wëll dat net méi. An ech soe mir elo selwer, Nee, du mëss dat elo anescht. Kenns de dat? Jo, dat kennen ech zimmlech gutt. An dat huet witzegerweis mat deem, wat ech elo grad gezielt hunn, ze dinn, nämlech mat esou Verhalensweisen, wou een dann gemierkt huet, Okay, dat féiert zu Konflikter an dat féiert och dozou, dat ech selwer de Konflikt quasi sichen oder an enger Positioun sinn, wou ech dann schonn defensiv sinn, obwuel nach guer näischt geschitt ass. Also dat huet bei mir ganz vill ze dinn mat sech schlëmm Saache virstellen an dann ebe schonn, jo, an eng defensiv Positioun goen, schonn sech e Sträit ausmolen, obwuel en nach guer net geschitt ass an, Ähm, ganz dacks och bëssen sou den, dat schlecht Fillen wéinst iergendwelche Konflikter, dat e bësse sou genéissen. Dat kléngt ganz abstrus an abstrakt, mee dat ass eppes, wat.
Dat kennen awer ganz bestëmmt vill Leit. Wat bei mir heefeg virkënnt a wou ech einfach iergendwann gemierkt hunn, ok, ech wëll dat net méi. Dat ass eppes, en Deel vu mir, deen, dee mir net gutt deet. An dat ass, jo, iergendwou bësse sou een Dämon, deen a mer drasëtzt an probéiert, sech ze fidderen. An et ass awer besser, wann deen net gefiddert gëtt a wann een deem einfach relativ séier um Ufank vun enger Situatioun seet, Hei, nee, du, géi virun d'Dier, géi mat de Kaze spillen a mir reegelen dat, Leit elo ënner ënner Erwuessenen. Ech hunn a mengem Liewen, an ech denken, du kenns dat och e bëssen, hunn déi Erfarung gemaach, schonn an der Schoul an am Lycée, elo net onbedéngt de Bestanddeel vu gréissere Gruppen ze sinn oder ëmmer esou de Star an der Bar ze sinn oder esou. Et goufen ëmmer erëm Ekippen, Gruppen, whatsoever, déi gesot hunn, hei okay, an dech brauche mir elo net onbedéngt an eiser Ronn. A jidderee weess, mengen ech, dass an der Kandheet an an der Jugend esou Saachen dech awer mat prägen. dass de dech iergendwéi e bëssen ausgeschloss fills. Ech wëll net soen, dass ech keng Kolleeginnen a Kolleegen hat, mee et goufe Momenter, wou s de einfach gemierkt hues, du gehéiers elo hei net esou do derzou. An doduerch, dass mech dat vill beschäftegt huet an ech dat och ganz laang net verstanen hunn an awer ëmmer erëm no Grënn gesicht hunn, ass dat iergendwann e Stéckwäit e bëssen zu engem Liewensinhalt ginn oder zu enger Fro ginn a mengem Liewen, esou déi Exklusioun eeben. De Problem ass, wann s de vill doriwwer nodenks, dann ass dat iergendwann och eng Perspektiv, déi s du ëmmer erëm op Situatioune geheis. Dat heescht, du gesäis iergendwann just nach, wou Leit dech exkluéieren. An ech hu gemierkt, dass ech och do. Dat ass nämlech eppes, wann s du dech ëmmer nëmmen domat beschäftegs, ween dech exkluéiert, da bass du och vill méi onzefridden, well da bass de oft traureg. An dat kléngt e bësse simplistesch, mee wann s de et ëmdréis an iergendwann der einfach sees, Ech fokusséiere mech elo mol e bësse méi drop, Ween mat mir befrënd wëll sinn oder mat weem ech schéi Momenter hunn, da mécht dat fir mi Freed. An dat huet laang gedauert an du kanns der d'Liewen extrem versauen, wann s de eben ëmmer just op déi negativ Saache kucks. An dat kléngt wéi gesot simpel, mee ech hu gemierkt, dass dat a ville Situatiounen, wann et der richteg schäiss geet, einfach ze soen, hei komm ech dréinen et elo enker ganz ëm, dass et der da besser geet an da le da verlagers de de Fokus an dat bréngt vill an dat kann och an zwëschemënschleche Bezéiungen eben eng Roll spillen an och an denge Relatiounen, esou dee ganze Fokus vun, wou ginn ech mer elo wierklech dat Negativst erauskromen an probéieren nach meng Ängschten ze fidderen oder kucken ech éischter fir mech emol e bëssen ëmzedréinen a mat anere Saachen ze beschäftegen. An dat kann ech just jidderengem wäermstens un d'Häerz leeën, och wann de Léierprozess heiansdo méi laang dauert, mee et bréngt awer eppes. Jo, ech, also ech sinn, ech sinn, wann ech eppes héieren, da sinn, ass meng éischt Reaktioun ëmmer, jo, mee et muss ee awer och realistesch sinn. An dann muss ee sech awer, wann ee realistesch ass, och agestoen, datt eeben net nëmmen dat Negatiivt en Deel vun der Wourecht ass, mee och dat Ja. Positiivt. Ja. An dat ass vläicht och dann e gudden Iwwergang, wa mer iwwer Konflikter a wéi ee Konflikter kann ofschléisse wëlle schwätzen. Well do fannen ech, datt et enorm hëlleft, sech op déi positiv Saachen net onbedéngt ze konzentréieren oder just dat an de Fokus ze huelen, well dat wier jo dann och e bëssen onrealistesch, mee fir sech awer Saachen an Erënnerung ze ruffen. Zum Beispill, wann een e Konflikt huet mat enger Persoun, wou een an enger Bezéiung ass, sech an Erënnerung ze ruffen, datt een déi Persoun ëmmer nach gären huet, dat sech dat net ännert, och wann een e Konflikt huet an dat déi aner Persoun een och nach gären huet an dat et, dat déi engem wichteg ass an dat een där Persoun wichteg ass. An dat ass eppes, wat ech an der Lescht zimmlech vill geléiert hunn an erfueren hunn, wéi gutt dat doe kann, einfach ze wëssen, okay, 't ass zwar grad e klenge Konflikt do, Mee déi grondlegend Basis, déi huet sech net verännert an ech muss net Angscht hunn, dat déi ophält. An ech menge mat där Sécherheet kann ee vill, vill méi einfach a Konflikter eragoen a se dann och ausdiskutéieren a se dann och op e gudden Ofschloss fannen. An dann ass et vläicht och méi einfach, fir Saachen e bëssen eng Zäit laang op d'Säit ze drécken an ze soen, okay, mir hunn elo grad net d'Kapazitéite fir doriwwer ze schwätzen, mä mir hunn een normale frëndschaftlëchen, liebevollen Ëmgang mateneen an wann d'Zäit do ass, da kënne mer iwwer dee Konflikt schwätzen. Ech si kee grousse Fan dovunner fir Saache laang auf die lange Bank ze schiben a laang net driwwer ze schwätzen, mä heiansdo ass et einfach esou, datt een e puer Stonne brauch bis een Zäit fënnt fir driwwer ze schwätzen. An dat kann eben och sinn, dat een dann mol eng Kéier dann awer driwwer schlofe muss, och wann ech eng Persoun sinn, déi guer net gutt schlofe kann, wa Konflikter am Raum stinn.
Mir ass en Wuert agefall, wat mer des Lescht en däitsche Kolleg gesot huet, wat ech zimlech interessant fonnt hunn. Hie sot, also Vertrag a Verträge. also d'Wuert, ne? Dir sot, Verträge macht man, um sich zu vertragen. Dat hunn ech nach ni esou gesinn. An do hunn ech elo missten dru denken, bei deem, wat s de gesot hues, well ech si mëttlerweil e Fan vun, a Konfliktsituatiounen, esouwuel an der Partnerschaft wéi och a Frëndschaften, fir heiansdo e puer Reegelen opzestellen virun deene krasse Gespréicher. Also, dass ee sech just enk an Erënnerung rifft, dass ee seet, hei, deen een, also mir ënnerbriechen eis net géigesäiteg, jidderee, mir schwätzen noeneen an herno kënne mer openee reagéieren, well dat d'Gespréich heiansdo nach eng Kéier strukturéiere kann a well een eigentlech seet, okay, et ass mega desagreabel fir eis, mä mir komme lo hei doduerch a mir wëllen deeskaléieren an net an déi puer Eskalatioun eran. An d'Leit hu mech oft, wann ech dat proposéiert hunn, iergendwéi um Ufank komesch ugekuckt an dann huet et fir jiddereen awer zum Schluss besser fonctionnéiert. Ech hunn dat och schonn an der Famill probéiert unzewennen, well een einfach mierkt, hei, dat hei ass emotional grad esou gelueden, dass et eis hëlleft, wa mer eis e bësse sortéieren am Viraus, fir dass, ob mer elo dono wëlle matenee weidermachen oder ob mer eppes wëllen ofschléissen oder ofronnen, dass mer dat einfach e bëssen an eng Bunn drakréien. da verrennt een sech och heiansdo manner a sech, a sech selwer. Dat muss net jidderee maachen, mee mir huet dat, wéi gesot, op alle Fall gehollef. Du hues elo vum Schlofe geschwat. Jo. An dat ass jo, well dat an der Reegel bei engem Dagesrhythmus, also bei engem konventionellen Dagesrhythmus sou ass, datt een owes schlofe, schlofe geet, wollt ech dech froen, hues du iergendwelch Ritualer, fir den Dag ofzeschléissen, déi der vläicht hëllefe kënnen? besser ze schlofen oder eischter guer net? Lo méi fir mech perséinlech oder mat enger anerer Persoun? Also wann ech so Béides. perséinlech, dann, dann hunn ech meng, meng üblech Ritualer, nämlech dat ech e Podcast lauschtere fir anzeschlofen. Ähm, Mhm. Keng Angscht, net méi wéi Sex, mee anerer. Ähm, an mat anere Persounen äh, hänkt dat ëmmer e bësse vun der Persoun of, mee äh, et gi Persounen, wou ech einfach äh, zimmlech frou sinn, dat mer eis all Dag schreiwen, wéi mer zu enee stinn an eis eng gutt Nuecht wënschen. An dat ass fir mech eppes, wat immens schéin ass a wat Sécherheet gëtt. A wann ee sech esou schreiwe kann, jo, fill dech an den Äerm geholl oder ech hunn dech gär oder wat och ëmmer, wat een eben där Persoun wëll schreiwen, wat een där wëll matdeelen, dat fannen ech perséinlech ganz schéin. An da kann een dat och a Konfliktsituatiounen maachen. An ech hunn des Lescht och vun enger Persoun héieren, déi, déi sot, dat ass hir wichteg, fir grad och a Konflikt, grad och a Konfliktsituatiounen där anerer Persoun matzedeelen, dat se se gär huet an dat dat eppes ass, wat, wat hir wichteg ass. An dat fannen ech am Fong e immens schéinen Usaz, fir déi Sécherheet nach eng Kéier ze ginn, fir ze soen, hei, ok, mir hunn grad e klenge Konflikt, mee ech wënschen der trotzdeem eng gutt Nuecht an ech hunn dech trotzdeem gär, sou, oder ech hunn dech gär an obwuel mer e Konflikt hunn. Wéi schléiss du dann däin Däer of? Ech wollt fir d'éischt vun anere Leit schwätzen, wéi si hiren Owend gestalten, well ech dat immens léif a léierräich fir mech fonnt hunn. Mäi Frënd an ech si befrënnt mat enger jonker Koppel, déi e klengt Kand huet, dat zwee an d'hallef Joer al ass elo am Moment. An si hu mir eben erzielt, hien däerf all Owend, wann hien dann am Bett läit oder zu Bett bruecht gëtt, däerf hie säin Dag erzielen aus senger Perspektiv. An hie ka schonn zimlech vill schwätzen, mee natierlech feelen dann e puer Wierder. Et ass immens léif, wéi en dat mécht. An dat heescht, hie spillt mat hinnen den Dag dann duerch, duerch seng Erzielung. An dann däerf en ëmmer all d'Nimm esou vun deene Leit mat deenen e frou ass, déi em grad afalen an do war ech immens geréiert, well eis Nimm do ebe scho e puermol mat dobäi waren, also ech däerf regelméisseg op hien oppassen a mat him Dommiete man op der Spillplaz a sou weider an dunn ech gemierkt, datt dee Prozedere fir datt d'Kand dat eng Kéier duerchlieft an datt et net mat engem volle Kapp schlofe geet, Um Gottes Wille, firwat sollte mir, déi zéng, zwanzeg Joer méi al sinn, dat eigentlech net och maachen? Well et ass total sënnvoll. An dofir hunn ech dat elo schéi fonnt, wat s du beschriwwen hues. An ech fannen, datt een dat an der Koppel maache kann, dat kann een a Frëndschafte maachen, well et eppes ausmécht, mat wéi engem Gefill s de an däi Schlof erakënns an datt et och moies en Ënnerscheed mécht, wéi s de an den Dag erakënns. Also een een Tipp effektiv fir gutt anschlofen ze kënnen oder wann een net gutt aschlafe kann ass effektiv den Dag na enker duerchzegoen, am beschten net vu moies bis owes mee vun owes bis moies, also hannerrécks na enker sech alles duerch de Kapp goen ze loosse wat ee sou gemeet huet an meeschtens kënnt een da guer net méi bis moies, et schléift ee schonn. Ech wollt och nach eppes aneres soen, dat kléngt elo fir verschidde Leit schrecklech pupeg romantesch, dat ass mer awer egal. Et ass jo esou, datt ech decidéiert hu mech dëst Joer ze bestueden, an zwar net mat mer selwer, mee mat engem Mënsch, deen ech gär hunn. An dee Mënsch huet virun e puer Deeg eppes gemaach, ech hunn et einfach herrlech fonnt. Mir si lo 8 Joer zesummen an ech hunn einfach gemierkt, datt mer. Laang gebraucht hun mee eng mëttlerweil emfo wéi eng Wese fir mateneen ëmzegoen well mer eis gutt kennen. Deen ech spannend fannen, mir iwwerraschen eis nach ëmmer. Et ass einfach sou, et ass een eppes geschitt wou hee weess dass dat fir mech e ganz grousse Problem ass oder dass dat sou ee vu mengen Haaptgedankengäng war oder eng vun deene Saachen déi mech ganz haart beschäftegt hunn an deene leschten 8 Joren an ee weess dass dat sou den Haaptsujet ass dee mech extrem triggert, traureg maache kann a wou ech dann och mol kräischend virun him sëtzen. An ech hat schrecklech d'Flemm an ech hunn nëmme aus an agesinn, oder wéi een dat och ëmmer nennt. A mëttlerweil huet hien eng aner Aart a Weis, hie war heiansdo hëlleflos, wann e mech esou erlieft huet. A wat léif war, dat well et war scho relativ owes spéit, an dunn huet hien net mer nogelauschtert, mee du sot en, Anne, komm mir man eis elo fäerdeg fir an d'Bett an ech liesen dir vir. wa mer am Bett leien. An hie weess eben, dass ech Podcaste lieben, hie weess, dass ech vill Hörbücher lauschteren an hie weess, dass ech déi mäi Liewe laang scho benotze fir mech selwer ze berouegen. An dass hien amplaz mat mir dee risege Problem, dee deen Owend am Raum stung, probéiert hätt no fënnef Stonnen auseneen ze klabüsteren, huet hien mech domat berouegt. An eleng de Fait, dass hien du sot, Hei géif wann ech géif ee vun denge Liblingsbicher sichen an du sinn ech mäi Liblingsauteur siche gaangen, dee mega Interviewe mécht. An dunn huet hie mir en Interview Virgelies mat engem Kënschtler an an huet gewaart, bis ech ageschlof sinn. Huet mer souguer den Dag drop nach gesot, en wär net ganz sécher gewiescht, ob ech ganz ageschlof wär. Déi hätten extra déi lescht Säit hätten sech u sech selwer virgelies an dann hätt en iergendwann gemierkt, ok, et dann ass um Schnurren, dann haen ech elo domadder op. An ech muss éierlech soen, also ech fannt dat wonnerschéin. Net den Dag drop huet hee e bësse méi fréi missen opstinn. Stinn an dunn hunn ech em geschriwwen esou, hey ech hunn dech gär, dat war onmools sou schéin an dat war wahrscheinlech déi bescht Hëllef déi s de mer gëschter konns stellen, mech einfach enker kuerz sou aus deem Tornado deen ech selwer produzéiert hunn do einfach enker sou raus ze hiewen. Genau. Ech hu mech elo nach gefrot, Joelle, well mer elo schonn eng gutt Zäitche geschwat hunn a well mer jo iwwer ofschléissen, beendegen an esou weider a sou fort schwätzen, bass du den Happy End Typ, wann s de éierlech mat der selwer bass? Also wéi wichteg ass Happy End der? Dat hänkt bëssen dovun of, vu wat mer schwätzen, also wat en Happy End an deem Sënn heescht. Mee ech si kee Frënd vun onofgeschlossene Saachen an dat heescht, ech si schonn net immens frou, wa Saache sech op eng elle Method beennegen oder wann Saachen net schéin op en Enn ginn. Also jo, ech si schonn frou mat Happy Enden. Ech muss awer soen, datt ech, wann ech esou Fiktioun oder esou kucken, dann fannen ech dat oft e bësse puupeg, wann et dann esou en super tolles Happy End gëtt an dräi Koppele gi bestuet an jiddwereen danzt oder esou. Dat ass, ass elo net mäin wann ech e Film kucken oder e Buch liesen, ass dat net onbedéngt dat, wat ech wëll, wëll liesen. Mee am richtege Liewen ass et natierlech esou, datt déi Happy Enden e bësse méi seele sinn an datt ee frou ass, wann Saache schéin oder, oder gemittlech op en Enn ginn. Wéi ass dat bei dir? Bei Massagë gëtt jo ëmmer erëm dovu geschwat, datt s de och eng Massage mat Happy End buche kanns. Ech fann dat éierlech gesot net esou schéi, well ech hunn nach ni vun enger Situatioun héieren, wou dat am Massage De Studio ass wierklech esou war, dass dat de Leit, déi dat praktizéiert hu sonnerlech Freed gemaach huet. Ech hu scho vill Interviewen mat Mass virun allem Masseusen héieren, déi gesot hunn, dass si ëmmer erëm musse kloerstellen, dass si dat net maachen, mee dass si professionell an hirem Beräich si fir Leit ze masséieren. Esou vill dozou. An ech hu mëttlerweil meng, meng Astellung dozou, wat ass den Happy End dann, wéi muss deen ausgesinn, déi huet sech, verännert. Ech hunn Happy Enden ëmmer a mengem Negativ-Denken total refuséiert a mëttlerweil fannen ech se zimlech cool. An ee Beispill aus der Fiktioun ass, dass Fleabag, ech hunn de Joël scho schrecklech vill genervt mat där Serie, do geet et nämlech vill ëm Sex, Relatiounen, Famill, zwëschemënschlech Bezéiungen a sou weider an do hunn ech mer elo iwwerluet, dass de Schluss vun der Serie ass keen obviousen Happy End am hyperromantesche Sënn, mee et ass iergendwéi awer mega spannend, well zum Schluss ganz vill Leit relativ vill geléiert hunn. An dat ass mer, mengen ech, wichteg. Also esou, dass ee ganz an der Loft hänkt an alles ongekläert ass, dat fand ech net gäil, mee ech fannen, et gëtt seng Legitimatioun, en hallefweegs positive Message zum Schluss ze hunn, dee méi no vir weist, wéi datt et op e Rückwärtsgang oder eng Stagnatioun géif hiweisen. Ech hoffen, datt een dat elo iergendwéi versteet.
Jo, solle mir dann nach iwwer eppes Schéines schwätze fir e schéinen Happy End ze maachen? Weess du dann nach eppes Schéines? Ma mir kinnten nach doriwwer schwätze wéi ee Sex ofschléisse kann. Ah jo, ëm Gottes Wëlle, jo, dat hat ech bal vergiess. Jo, let's talk about sexual.
Also ech fannen eng eng Saach déi ganz schéin ass wann wann de Sex eriwwer ass, ass der aner Persoun Merci soen. Ech hu mer dat iergendwann ugewinnt an ech mengen ech hunn dat och schonn am Podcast erzielt, mee ech fannen dat einfach eng eng schéi Saach. Ech fannen dat huet och e bëssen eppes mat Manéieren ze dinn op iergendeng komesch Äert a Weis an ech fannen et einfach flott fir sech géigesäiteg Merci ze soen, dat een dat een déi Erfarung konnt matenee maachen. An da ginn et awer nach e puer aner Saachen, déi een, déi ee ka maachen, je nodeem, wéi de Sex sech gestalt huet a wann do och BDSM dann mat dra wär. Dann ass Aftercare ganz wichteg. Doriwwer hu mer an der Episod 50 och e bësse geschwat. Dat ass déi, wou et ëm BDSM gaangen ass. Dofir zielen ech elo do net ze vill. Mee wann een de Begrëff Aftercare e bësse méi grouss faasst, da kann dat jo och heeschen, dat een e bësse sou eng Nobereedung mécht iwwert dat, wat esou gelaf ass an e bëssen driwwer schwätzt, Hei, dat do huet mer gutt gefall. Do war ech e bëssen onsécher. Dat do wier vläicht gutt, wann s de dat net méi giffs maachen oder wann s de eppes aneschters giffs probéieren. An dat fannen ech ëmmer immens, immens wäertvoll, well sech jo awer oft dann esou Situatiounen erginn hunn, wou ee sech net ganz sécher war oder wou ee vläicht net ganz aschätze konnt, wéi, wéi gutt wär dat dote lo An do léiert een dann och iwwer sech selwer, sou wat huet mir eigentlech gutt gefall a wat giff ech eigentlech gär am léifste maachen. Jo, also dat kann ee jo och den Dag drop maachen. Ech fannen, et kënnt e bëssen drop u wéini ee matenee schléift. Also et ass jo duerchaus ok jo och heiansdo dono guer net mateneen ze schwätzen an am Aarm ze leien oder wann d'Leit vläicht och kuerz sech selwer eng Kéier nospiere wëllen an da soen, hei gëff mer meng fënnef Minutten eng Kéier fir dat eleng ze spieren an da komme mer erëm beieneen. All dat ass ok. Mee dat ofzeronnen zu iergendengem Zäitpunkt fannen ech effektiv wichteg. An dat mam Merci soen, dat fannen ech och schéi, well ech hunn interessanterweis d'lescht Woch enger Persoun Merci gesot fir de Sex, dee mer virun puer Joren haten. An dat huet guer näischt, also dat steet net am Konflikt domadder, dass ech elo eng Relatioun hunn, mee ech hunn einfach nach eng Kéier missen drun denken, wéi d'Begéignung mat deem Mënsch mech och geprägt huet fir dat wat ech haut sinn a wat ech och mat mengem Partner zum Beispill austauschen an déi Persoun huet dunn och wierklech léif léif reagéiert, wou ech einfach geduecht hu, sou du reflektéiers dat jo oft nach eng Kéier anescht a méi spéit mat der Distanz an ech fannen noträglech Merci soen ass ëmmer méi cool wéi Leit noträglech mam Fouss an d'Gesicht técken. Also ginn och Leit, déi hunn dat heiansdo verdéngt, mee kann een och heiansdo einfach léif Saache soen.
Op jidde Fall, also dat heiansdo kënnt ee jo fir méi spéit eréischt drop an heiansdo ass et och ganz schéin, fir nodréiglech, no Joren, iergendwéi nach enker Merci gesot ze kréien oder nach enker drun erënnert ze ginn an och einfach ze wëssen, ok, dat war e wichtege Moment am Liewe vun där Persoun an dat war schéi fir déi an dat huet déi iergendwéi begleet an dat ass jo. Mengen ech ëmmer e ganz schéine Message. Do wollt ech nach kuerz dozou soen, ech hu vill Leit, ech genéiere mech do ëmmer zu Doudst, wann déi dat erzielen, mee et gi vill Leit, déi mer no Joren iergendwann eng Kéier gesot hu sou, an ech hunn dat um Ufank ëmmer sou komesch fonnt, dass du sou oppen iwwer Sex schwätz, an iergendwéi muss ech awer soen, mat dir hat ech déi éischt oppe Gespréicher doriwwer an dono huet sech ganz vill bei mir geännert. An dat hunn ech natierlech trotz, a wéi gesot, ech genéiere mech, mee du bass awer glécklech, also wa Leit da soen, och an der Kommunikatioun, dass do iergend e Knuet lass gaangen ass an dass de do hues dierfen dobäi sinn an ech hat jo genau sou meng Leit déi meng Kniet lass gemaach hunn an der Kommunikatioun. Jo do si mer dann net méi beim Ophalen, mee éischter erëm beim Ufänken, dass de dass doduerch nei Sträng, Erzielsträng sech entwéckele bei Leit a vläit eng eng nei Liewensphase oder sou an dat fanne schonn zimmlech toll. Mir hoffen, dass de Podcast an eng nei Liewensphas ka goen. Also mir schwätzen net fir näischt vun ofschléissen, well et ass de Schluss vun der Staffel, mee et kéint och de Schluss vum Podcast sinn, dat wësse mer aktuell nach net. Duerfir drécke mer eis mol, mengen ech, Joël, selwer d'Daumen, dass et nach en Happy End gëtt, oder? Ganz genau.
Mir schwätzen doriwwer nach e bësse méi bei der allerleschter Episod. Dat ass jo eis Live-Episod, déi, an elo gëtt et temporär e bësse komplizéiert, ass e bëssen eis Zeitreisefolge, dat leiten, déi nämlech opgeholl ginn ass, iert mir déi Leih-Episod opgeholl gëtt. Déi gëtt awer dono réischt ausgestraalt. Also, et ass elo alles temporär e bësse komplizéiert, mee dat ass net schlëmm.
Dir musst iech dat net vill virstellen. Dir wäert dat dann an ärem Feed gesinn, wéi mir dat gemeet hunn. Ech fannen dat déck witzeg, da si mir zwee jo wéi Zurück in die Zukunft. Ganz genau, mir sinn elo.
Oh, an da sinn ech dee mat där komescher Frisur, ech hu vergiess, wéi en heescht, dee verréckte Professer. Den, den Doc Brown. Ah, genau. Dach witzeg.
Komm, mir fuere elo mat engem mega futuristeschen Auto fort, Joël. Ma d'Anne an ech, mir fueren da mat engem schéine futuristeschen Auto fort a loossen iech hei een Ofschloss maache mat enger Rubrik, déi Der nach kënnt lauschteren. A bis mer eis da erëmgesinn oder erëmhéieren, wënsche mer Iech eng schéin Zäit. Ciao, ciao! Merci.
Also un dech an un d'Leit. Tschüss.
Eng gutt Fro, gutt gefrot.
Eng gutt Fro. Wéi ginn ech mat enger Trennung ëm? Et ass Schluss, du bass eleng, du bass verlooss ginn oder du hues eng oder méi Persoune verlooss. Oder d'Saison vun dengem Lieblingspodcast ass eriwwer, ofgeschloss, an du muss elo domadder eens ginn, obwuel s du eigentlech wéilts, datt d'Bezéiung oder de Podcast fir ëmmer weidergeet. Wéi kanns de dës schwiereg Zäit esou gutt wéi méiglech iwwerstoen an esou vill wéi méiglech draus zéien? Jiddereen trauert anescht a jiddereen geet anescht mat enger Trennung ëm. Et gëtt keng richteg a keng falsch, keng normal a keng anormal Aart a Weis dës ze duerchliewen. Wat vill méi wichteg ass, ass datt et dir esou gutt wéi méiglech geet Dass s de Zäit a Raum schafs, ze heelen an dat, wat geschitt ass, ze verdauen. Du däerfs traureg sinn, du däerfs rose sinn, du däerfs frou oder erliichtert sinn, du däerfs verzweifelt oder verkuerbelt sinn an du däerfs och emol net wëssen, wat s de genau fills. Et gi vill Grënn, firwat ee sech trenne wëll oder muss. Vläicht passt et einfach net méi oder et huet ee sech auserneegelieft. Vläicht war Gewalt am Spill an d'Bezéiung war toxesch an et muss ee fort. Vläicht huet een eng aner Persoun oder Persounen oder een anere Podcast kennegeléiert, dee besser passt oder deen ee méi spannend a sexy fënnt. Vläicht ass et d'geographesch Distanz, déi een trennt, vläicht ass et ee Stierfall oder een Enn vun engem Projet. Et ass wichteg ze probéieren, dech erëmzefannen an op dech ze lauschteren. Wat brauchs de, wou sinn deng Grenzen a wat sinn deng Besoinen? Firwat reagéiers de sou drop a wat géings de der wënschen? Wat kéint der hëllefen? Fir verschidde Leit geet eng romantesch Komedie a vill Glace duer. Et kann och hëllefen, mat aneren driwwer ze schwätzen, sief et mat Frënn a Famill oder mat engem Professionellen. Probéier sozial aktiv ze bleiwen an no vir ze kucken. Musek kann dech an denge Gefiller begleeden a Bicher a Filmer och. Sport a Meditatioun kënnen der hëllefen, dech erëm ze aktivéieren, dech méi wuel ze spieren an dech erëmzefannen. Entdeck dech selwer erëm, fann dech als Individuum, vertrau der a pass op deng mental Gesondheet op. Am Idealfall gëtt aus dem Verloscht, deen s de erlieft hues, eng Loscht. Eng Loscht op Liewen, eng Loscht op dech, eng Loscht op anerer an aner Saachen an natierlech eng Loscht op Sex, falls de der dat wënschs. An der Episod iwwer Trauer kënnt och déi verschidden Etappe vun der Trauer nolauschteren. Dës treffen och op Trauer oder d'Eidelkeet zou, déi ee bei enger Trennung verspiere kann. Falls zwee Erwuessener sech trennen, déi Kanner hunn, ass et immens wichteg, dës net ze vergiessen. Kanner huelen oft Schold op sech a probéiere mat all méigleche Manéieren, d'Elteren zesummenzehalen. Et ass wichteg, net virun de Kanner ze streiden, mee se anzebannen, an hinnen ze erklären, wat geschitt, wat sech fir si ännert, an hinnen ze soen, dass et net hir Schold ass. Et ass wichteg, ëmmer erëm mat de Kanner ze schwätzen a sech ze versécheren, dass se alles verstinn, op hir Suergen an Ängschten anzegoen a sech ëm se ze këmmeren. Een Enn kann och een Neiufank sinn. Du hues dëst an der Hand, du bass de Kapitän vun dengem Liewen. Du kanns och entscheeden, wouruns de schaffe wëlls, besonnesch wanns de Grënn identifizéiers, déi zu der Trennung gefouert hunn. Huel däi Rudder an d'Hand a schwamm op een neien Horizont zou. Ech wënschen Ahoi a bon voyage! Hues du nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreif eis op sex at ara.lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert, ouni datt mer är Nimm nennen. Iwwer Feedback freeë mer eis ëmmer.
Dir fannt méi wéi sex op Facebook, Instagram, sexpodcast.lu oder all gewinnten Podcast-Plattformen.
Méi wéi sex. De Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. Mat frëndlecher a finanzieller Ënnerstëtzung vum CESAS, den nationale Referenzzenter fir d'Promotioun vun der affektiver a sexueller Gesondheet. Den CESAS gëtt all Responsabilitéit fir d'Inhalter vun dësem Podcast of.